Azul fell-awen ay agadiɣ iḥemzen, ay agadiɣ ittabaɛen, ass-agi diɣ nniɣ bɣiɣ kan uni d-xedmeɣ yiwet n temɛayt diɣen tesɛa aṭas n lmeɛna. Ihi zik-nni tella yiwet n tmeṭṭut d wergaz, zewǧen s nniya, ṣṣfa d nniya. Yeqqim kan wergaz-nni, ikcem-it-id cciṭan, ini-yas iruḥ ixḍeb-d ad d-yernu tameṭṭut ɣef tmeṭṭut-nni-ines. Nettat meskint ur tegzi u ur teɛzim. Yenna-yas, yenṭeq ar ɣur-s, yenna-yas, ihi a tameṭṭut, yenna-yas, anɛam ay argaz, yenna-yas, ssmen ayagi, yenna-yas ad d-ɛerḍeɣ imeddukal-iw. Yenna-yas, ɛni aṭas yid-sen? Yenna-yas, ur zmireɣ ara ad am-d-iniɣ, yenna-yas, meɛna nni d-ɛerḍeɣ akk ass n, ad feḍren neɣ ad ččen imensi is yerbeḥ tekker fell-as meskint tbeggeḍ-d akk axxam thegga akk zeḥwaj thegga akk iṭapin txaḍ txaḍ akk zik-nni mačči d nekk wiyaḍ ttheggint iṭapiyin akk merra eh, ur sɛin ara lmaṭla thegga akk usu thegga ad ssezɣ akk ikufan, theggi akk ẓerẓaqt, theggi meskin teẓd akk irden, teẓd nneɛma kullec. Ini-as ihi a tameṭṭut, ini-as ihi a selfeǧ-ini, safi iqerreb-d. Ini-as ihi ay argaz qḍu-d, yekker-d ṣṣbeḥ zik, iruḥ yeqḍa-d, Tameṭṭut-nni meskint, azek deg iḍ-nni texdem akk ligim-nni, tefteǧ akk thegga ad cfun seksu, tikkar-d meskint ɣef lxemsa n ṣṣbeḥ mi yettaden ccix, terra i uqaẓer n useqqi, netta ikka-d s zebɣ-is, atan af yiman-ik, izux akk merra, acu ṭarbanti, acu uqendur, acu ubarnus, ad as-tiniḍ d itri. Yerna aserdun-is imecceḍ-as akk, iqeɛɛed-it akk. Ini-as ihi a tameṭṭut, ini-as ad ruḥeɣ ad dduɣ yid-sen. Ini-as yerbeḥ, ini-as yekkaten seksu, fteǧaɣ takk iḍelli yewwa abrid, ini-as aseqqi a la yettewway, ini-as mazal ziken akk ad heggeɣ eh, tirba akk gar ačen, zikenni eh, d tani tarbut-im mačči kulli s tḍebsit-is, iruḥ. Yendeh iruḥ. Tijiratin-is ata yesraḥent-d seksu d weksum. Nunt i ẓrant, ruḥent-d ar ɣur-s, ad tfzani. Ma yesent-id anɛam. Nant-as, Argaz-im iruḥ ad d-yernu takna, kemmini atan tecɣel-d, tesɛiḍ ifadden ala tfeṭṭeǧeḍ, ala tessewwayeḍ, ala txeddmeḍ. Acu sent-id-terra? Acu sent-id-terra tmaɣbunt-iw? Ur tent-id-xziɣ ara, mebba truḥ kan texzeḍ akarig-nni n yiserpillen iɣzer yella. D aya i n-t-id-ǧǧawin. Nunt ffɣent, tameṭṭut ad tkemmel ccɣel-is. Truḥ ad d-terbeɛ-t diɣ nniḍen. Anta-s ad tefdani? I sent-id-anɛam. Ḥti s argaz-im iruḥ ad d-yernu takla-k mi tecɣzeḍ dagini d usewwi theggaḍ akk merra. Terra-yasen-t-id diɣ akka. Nni-yas Ṛebbi yella iɣẓer yella. Ffɣent-d seg-nni, tameṭṭut tkemz akk cceɣz-is d ayen yewwa. Aḥeq zeɛtaben ar d-yesseɣzi Ṛebbi. Zehwa, ebruri, teṛɛed, sseqsaq, Mi iruḥ d iṭij, iuqeǧ akk dunnit d aberkan. D teɣzeb i d-ittɣzayen deg igenni i d-ittɣzayen ttqaɛa n waman. Ssaɛa iɛawed akk Ṛebbi i kullec. Ipadder iɣzer-nni, iskefkuf ar igenni, irfed ǧa tisdit-nni, ǧa tameṭṭut, ǧa isdi-nni, ǧa aserdun-nni. Ruḥen am tqeṭṭiṭ deg ubiṣar. Iqeffafen-nni ur ddin ara, ur d-zgiren ara. D ɣaci yewwi, d ɣaci yewwi, ata yewweḍ ad texber ar taddart. Ad tfeǧǧayni uzdent. Annas ihi argaz-nni yewwi-t uḥemmed s usardun-is, tmeṭṭut-nni atni day deg wass-nni ur d-qquzen ara. Tenna-yas ihi ɛeddi waččem, ɛeddi mi ara d-teqqu tenna-it Terra takk afenɛinsen ur ken ɛniɣ ur ɛniɣ axxam gi sawza dɣa netta awzati ay atmatin at yestmatin rebbi yella iɣẓer yella zexdeɛ diri-t tameṭṭut meskint tesɛa neyya tesfadnyi txeddem axxam-is netta iruḥ ad tt-yexdeɛ sidi rebbi eh, meqqer yeǧǧa-yas yeǧǧa-d ḥaca ḥaca isem-is ar deffir eh, yenna-yas ila yiwen zik-nni yenna-yas wagi d aɣ-d-zzemtit yenna-yas wigi iqazen iruḥ yiwen ad iɣes tasraft i gma-s yenna-yas wagi iqazen akka tasraft ixef ikata d aɣuri mazal mazal tfuk tesraft-nni taɣzi-d fell-as eh, isuhet kra n win yettitadin i wayeḍ ad t-ṭṭef, ncallah kunwi d wid i d-yesmeḥsisen ad ken-id-iwelleh Rebbi lxir, ssarameɣ ad wen-teɛǧeb, ssarameɣ ad ken-intaf bxir baɛd xir, ǧǧiɣ-awen lehna ala akked lxir.